олохтоохторо биһиги бүгүн үлэлээбит уһуйааммыт үс сипилиэ дааталарынан, юбилейдарынан эҕэрдэлээбит устан турабыт. Бу оскуола киирининнээҕи саастаах оҕолор тэрилтэлэрэ тэриллибитэ сүүс сылынан үлэлээбит иикки үлэлээбит үөлэнньэхтэрбитин улаханнык убастыр ветераннарбытын барыларын эҕэрдэлиибит уонна бұл билигин үлэлии сылдьар Уйар уһуйаан эдэр үлэһиттэрин, ветераннарын барыларын итии-истиҥ эҕэрдэ! Биһиги бу уһуйааммыт былырыын алтуон сааһын туолбута, алтуон юбилейдаах сааһын туолбута. Бу тыынча тоҕус сүүс сүүһүн тоҕус сыллаахха сүүрбэ миэстэлээх детсад дьааһыла сад диэн тэриллибитэ онно сэбиэдиссэйинэн эдэр кыыс иванова нина пантелеймоновна сэбиэдиссэйдээбитэ бу кини кэнниттэн өр сылларга үлэлээбит, үлэлэрин сатабыллаахтык салайбыт сэбиэдиссэйдэрбитин Акулина Прокопьевнаны, Августина Петровнаны ситиһиилээх үлэлэринэн кинилэртэн ийэ махталбыт улахан. Бу туйаара уйан үлэтэ-хамнаһа, нэһилиэк барыта билэр кинилэр ийэлэрэ эбээлэрэ эдьиийдэрэ үлэлээбиттэр үлтэлэрэ уонна манна нэһилиэк оҕолоро бары хабыллан сылдьыбыттара диэтэхпинэ сыыспатым бу бу кыра оҕолор саамай таптатар атаахтыыр кэмнэригэр саастарыгар бу уһуйааҥҥа кэлэн үлэһиттэр истиҥ сыһыаннарыгар, тапталларыгар уйдаран син биир дьиэлэригэр сылдьар курдук бу уһуйааннарын ахтан, үлэһиттэрин ахтан сааттарыгар кэлэллэрэ, үлэлиир дьоҥҥо дьоллоро буолар дии. Киһи билигин ааспыт үйэҕэ үлэлээбит дьоннор иитэн таһаарбыт оҕолорбут үлэһит буолан олоххо бэйэлэригэр сөптөөх суолларын булан үлэлии-хамныы сылдьалларыттан үөрэбит кинилэр тустарынан үчүгэй сураҕ иһиттэхпинэ ийэлии эбээли киһи ис дууһатыттан үөрэр оҕолорбут этэҥҥэ сылдьалларыттан Уонна бу аныгы оҕолорун кырачаан оҕолору иитэр үөрэхтээх оҕолору таптыыр үлэһиттэрбитигэр, уһуйааммыт үлэһиттэригэр Бу сыралаах үлэлэригэр ситиһиилэри, дьолу, соргуну баҕарабын. Дьоллоох буолуҥ, ветераннарбыт, ыалдьымаҥ, этэҥҥэ, сиэннэргит, оҕолоргут тапталларыгар угуттанан өр сылларга өссө дьоллоохтук олоруҥ.
Мин бу уһуйааҥҥа отучча сыл үлэлээн пенсияҕа тахсыбытым. Ол иһин бу детсад тэриллибитэ сүүс сылынан бииргэ үлэлээбит ветераннарбын уонна бу эдэр көлүөнэ үлэһиттэрбитин эмиэ бу юбилейнай даатанан долгуйан туран эҕэрдэлиибин уонна Уһуйааҥҥа баар уһуйааммыт иһинэн тэриллибит Күбэй фольклорнай ансаамбылбын туһунан кыратык сырдатыахпын баҕарабын. Бу биир тэрилтэ иһинэн тэриллибит салайааччыбыт Анна Николаевна мындыр өйүнэн бэйэтэ толкуйдаан тэрийбит ансаамбыла буолар. Кини өр сылларга бу күбэй ийэлэри, үлэһит, үлэһит ийэлэри түмэн үрдээх үчүгэйдик тэрийэн, туохпар программаларын бартын оҥорон илдьэ сылдьар. Анна Николаевна билигин даҕаны чэгиэн баайы үлэлии сылдьар, онтон мин үөрэбин эрэ. Уонна бу Күбэй фольклорнай ансаамбыл отут биэс сылынан кыргыттары манна кыттыһар үлэһиттэри уонна оттон саамай ханаан аһыахпын баҕарабын биһи биһиэхэ наһаа үчүгэйдик үлэлии сылдьыбыт постоянно барарбытыгар кэлэрбитигэр бэйэтин толкуйунан үлэһиттэри барыта хамсатан бу барарбытыгар ыһыахтарга кытта барарбытыгар бастакы хомус конгреһыгар кытта барарбытыгар барытыгар бастакы Таатта күннэрэ диэҥҥэ кытта барарбытыгар кытта Светлана Николаевна Вакумова диэн үлэһиппит бэйэтэ тэрийэн наһаа элбэх үтэни-иҥин астаан тэрийэн аҕай ыыталлар этэ таҥаспытын-саппытын тигэрбит дэгэр эмиэ оннук этэ биһи оҕолорбут кыра буоланнар оттон түүн өрүкүнүстэр иистэнэн дьэ киэргэнэн таҥнан саптан аҕай барар этибит ол баран бараммыт ситиһиилэнэн кэлэр этибит бу биир тэрилтэ иһинэн маннык республиканскай туох кыттыы тэриллээһиннэргэ кыттыһан маннык ситиһиилэнэн кэлэрбит Бартаана Николаевна өҥөтө диэн сыаналыыбын күбэйдэрбин отут биэс сыллара туолбуттарынан юбилейдаах сылларынан уһуйааҥҥа үлэлээбит уонна үлэлии сылдьар Бу күбэ ансаамбылга кытта сылдьар оҕолору кэрэ эйгэҕэ уһуйа сылдьар дьүөгэлэрбин, үлэһиттэри барыгытын эҕэрдэлээн тураммын, эһиги бу кыра оҕолору кэрэҕэ сахалыы фольклор жанрдарыгар уһуйаргытынан махталбын тиэрдэбин. Серафим Романович кулачков-Эллэй оҕолорго аналлаах поэмата «Туйаара поэмата» быйыл алтан сылын туолла. Биһиги Туйаара уһуйааммыт иитиллээччилэрэ бу поэманы кэрэхсээн истэллэр. Бу поэмаҕа Хоту дойду хоһун кыыһа Туйаара туундараҕа кыһын ыттары куотан хаалан бурҕаны тулуйан тыыннаах хааларын туһунан кэпсэнэр уонна оҕолор бу поэматтан туундара айылҕатын муора кыылларын билэллэр хорсун тулуурдаах туйааҕынан киэн тутталлар Биһиги уһуйааммыт бу Борсун кыыс аатынан Туйаара диэн сүрэхтэммитэ. Уонна Саха сирин уһуйааннара тэриллибитэ сүүс сылынан күбэй ансаамбыл отут биэс сылынан күндү ветераннарбытын, Левин Лелейдер коллективы үс үрэхпиттэн эҕэрдэлиибин. Баҕарабын бу үлэҕитигэр ситиһиини, доруобуйаны уонна кэлэн иһэр Саҥа дьылынан барыгытын эҕэрдэлиибин. Бу Саҥа дьыл барыта эйиэхэ үчүгэйдик аҕаллым.